Сезнең озын, күңелсез, ардыра торган чиратта торганыгыз бармы? Әлбәттә бардыр. Ләкин нәкъ менә без бу проблеманы шишу юлын таптык. Сезгә башка газапланып чиратта торырга туры килмәячәк. Чөнки робот, шәп дроид, моны сезнең өчен эшләячәк. Рәхмәт, шәп дроид. Шәп кофе. Сезнең кайчан да булса кием кибетенә ялгыз килгәнегез бармы? Әлбәттә, барды. Кием сайлау бик катлаулы мәсьәлә. Монда башкалар фикерен тыңламыйча булмас. Әмма сезгә башка дусларыгызга яки туганнарыгызга ялварырга туры килмәячәк. Чөнки шәп дроид сезгә сәгатьләр буе бер дә зарланмыйча матур образны сайларга булышачак. Шәп дроид, шәп дус. Әгәр дә сез суда йөзә белмәсәгез, бер дә борчылмагыз. Безнең шәп дроид, шәп коткаручы. Шәп дроид, эх, шәп!

Кайбер алып баручыларны алмаштырып булмый, ә калган барысы өчен шәп дроид бар. Каршы алыгыз, бердән бер кабатланмас алып баручы Такир Насибуллин.
Әйе, әйе дуслар, димәк сәгать 6 тулып 30 минут эфирда Сәләт Лайф һәм сезнең белән мин аның алыштыргысыз алып баручысы Тахир абый Насибуллин. Алыштыргысыз, чөнки миндә йөрәк бар. Һәм бу йөрәк Сәләт Лайфны, безнең чыгарылышларны, сезне тамашачылар һәм гомумән Сәләтне бик ярата. Әгәр дә сез дә Сәләтне яратасыз икән, языгыз комментарийларда. Сәламнәр җибәрегез. Без аларның барысын да туры эфирда укыячакбыз. Димәк, дуслар, бездә 16 нчы чыгарылыш һәм без аларны

центра. Большое спасибо нашим партнерам. Бик зур рәхмәт безнең белән булган өчен. Һәм инде дуслар, әйдәгез бераз IT биләр форумының беренче көне ничек узды, аның турында сөйләшеп китик. Һәм инде без аны э, гадәттәгечә кызыклы форматта үткәрәбез. Ул да булса фотосурәтләр. Әйдәгез бу фотоларны бергә карап китик. Димәк, экраннарда беренче фото һәм күргәнегезчә бу фотода безнең сәлкешләр IT биләр форумы территориясенә килә биләргә һәм инде әгәр дә бу фотога игътибар итсәк без аңлый алабыз менә бу кызый әле генә автобустан чыккан бу кыз инде 10 минут элек чыкты һәм бу кыз күптән инде биләрдә чөнки ул бөтенләй маска кулланмый әйе дуслар безнең биләрдә маска куллану дигән кагыйдә юк һәм инде без алга таба барабыз дуслар ниндидер мәктәпнең бер сыйныфы э, чыгарылыш алдыннан фото ясап өлгермәгән шуңа күрә алар бөтен Сынов белән бергә килдиләр безнең ITV-ләр форумына һәм Самрук кышы арт-объекты янында үзләренең сыйныфының фотосын төшерделәр. Э, һәм инде алга таба барабыз. Бераз гына яңгыр тамчылап китте һәм яңгыр яугач, э, күп кенә бакалар чыкты кырга. Һәм инде бу э, бакалар да бер үзләре генә йөрмәсен дип без аларга бер Әйдаман апаны таптык. Күрәсезме? Э, һәм инде бу әйдаман апаны күргәч хәтта кайбер абыйлар да үзләре э, бака сыман үзләрен йөртә башладылар чөнки алар да бу төркемгә эләгергә бик тели иде. Э, һәм инде алга таба барабыз. Кичке чара, дуслар, бик күңелле узды. Кемдер биеде, ән менә монда күргәнегезчә Инсаф э, карате, кунг-фу белән шөгыльләнә. Э, һәм инде шулай ук безнең бит IT форум, шуңа күрә безнең рентген җиһазы килде кичә. Без Сәләт Лайв студиясенең продюсеры Алмаз абыйның кулын рентген аша үткәрдек. Күргәнегезчә, аның сул кулы ул уң кул һәм ул гомумән эмодзи. Менә шундый яңалыклар, дуслар, һәм инде әйдәгез без сезнең белән фотолар белән генә чикләнеп калмыйбыз. Э, шулай ук без сезгә бер видео әзерләдек. Беренче IT Биләр форумының беренче көне ничек узды, бергәләп карап үтик.

Әйе, дуслар, бу видеода күргәнегез кебек безнең уку укыту программасы, спорт программасы һәм культура, ягъни мәдәният программасы үз эшен эшләп җибәрде. Һәм инде без алга таба барабыз, дуслар, э, һәм киләсе булып сезгә бер эксперимент күрсәтәсе килә. Димәк, бүген көн дәвамында без Сәләт гимнын төрле ысуллар белән җырлап карадык. Әйдәгез, э, нәтиҗәне бергә карыйк. Димәк, Сәләт гимны төрле ысуллар белән җырлыйбыз.
Җәй җитүгә яшьләр күңеле ашкына еракларга. Тәне капана баларга, егылсыр табарга. Җилкендереп йөрәкләрне, ашкын дустым биеклеккә. Уп! Еллар үтеп кешелекне өйрәт син изгелеккә. Ой, безнең сәләттә дуслар табылу, әлбәттә, бик күңелле.
Сәләт безне бүләштерде, бу зур бәхет. Түгелме?
Шелкәндереп, йөрәкләрне ашкан дустым. Биеклеккә!
Еллар үтеп, кешелекне.
Ирәт син. Изгелеккә. Энергия белән. Бердәм.
Менә шундый күңелле эксперимент, дуслар, сезгә ошадымы? Языгыз комментарийларда. Менә мин карыйм да, әлегә комментарийлар бик әз. Шуңа күрә, дуслар, барыгызны да актив булырга чакырам. Э, һәм инде хәтерлисезме, без сезнең белән кичә бер уен уйнаган идек. Мин сезгә турыдан туры эфирда бер табышмак сөйләдем. Ләкин дөресен генә әйтим, мин аны интернетта таптым һәм ул шундый бераз э, начаррак. Әйдәгез, э, яңа табышмак бирәм бүген һәм ул табышмакны мин үзем уйлап чыгардым. Димәк, табышмак була яңгырый.

көтәбез дип язган Илнур абый Мөхәммәтҗанов. Тагын нәрсә көткәнегезне язсагыз, эш комментарий булачак. Димәк, о, Тахир абый дип язганнар. О, сәлам тамашачыбыз һәм без алга таба барабыз. Э, димәк, дуслар, хәзер э, эфирда Сәләт Лайф корреспонденты Дина апа Сәләт дөньясының яңалыклары белән безне таныштырачак. Дина апа, сәлам, сүз сиңа.
Сәлам Тахир абый, сезнең белән элемтәдә мин Динә һәм хәзер мин сезнең белән сәләт дөньясында булган топ 3 файдалы хәбәр белән уртаклашып китәсем килә. Алар инде э, безнең әлеге форум белән параллель рәвештә үткән аланнар турында булачак һәм беренче алан сәләт галәм. Тып юнәлеш шәхси үсеш үткәрелү вакыты 16 июльдән алып 2 августка кадәр, ә инде үткәрелү урынны Башкортстан Республикасы Туймазы районы Бабай утары комплексы. Смены 5 юнәлешкә бүленә спорт, иҗат, шәхси үсеш, шәхси бренд үсеше һәм фән. Э, һәр көн балалар өчен атаклы спикерлар, иҗат кешеләре һәм үз эшенең осталары кызыклы дәресләр алып бара, Көн барышында сау һавада спорт уеннары, күңелле кичке чаралар үткәрелә. Алан дәвамында сәркешләр шәхси үсеш белән шөгыльләнәчәк. Сәләт Галәм аланы сәләтле балалар һәм үсмерләр өчен интеллектуаль һәм иҗади үсеш мөхите булдыруны максат итеп куя. Икенче алан Сәләт Акбарс берничә көн элек башланып китте һәм гомумән беренче тапкыр үткәрелә. Смена Акбарсбанк белән берлектә уза. Тәлкешләребезне 18 көн буена Акбарсбанкның тәҗрибәле остазлары яңа юнәлешләр белән таныштырачак, төрле өлкәләрдә проектлар эшләргә өйрәтәчәк. Ә иң шәпләрен акчалата премия дә көтә. 50 мең сум, 30 мең сум һәм 20 мең сум. Тәлкешләр, уңыш сезгә елмаерга тиеш дип уйлап калам. Мин сезнең белән. Киләсе алан сәләт санак. Бирегә килгән балалар IT өлкәсе белән танышачак, шулай ук берничә күңелле эстафета, матур чаралар һәм бал көтелеп кала. Смена 5 юнәлеш буенча эшләячәк. Фотомонтаж, видеомонтаж, СММ һәм башкалар. Уку укыту программасын студентлар, аспирантлар һәм IT белгечләре алып барачак. Сезнең белән мин Динә идем. Тахир абый, сүз сиңа.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт Дина апа, безгә яңалыкларны сөйләгән өчен. Шуннан да сәләт дөньясы үсә. Дуслар, яңа аланнар, яңа базалар барлыкка килә. Шуңа күрә мин инде сәләткә эләгергә соңга калдым дип уйламагыз, дуслар, безгә яңадан яңа мөмкинлекләр ачыла. Э, димәк, хәзер инде әйдәгез бераз комментарийлар белән танышып китик. Э, мишәр акценты буламы? Чыннан да, мишәр акценты була микән? Э, димәк, шундый креатив сорау килде безгә комментарийларга. Шулай ук безгә язалар. Интро шәп. Как вы это делаете, ребята? Просто кайф. Дуслар, ишеттегезме? Э, димәк, без интроларны көн сайын иртән торып төшерәбез. Сезгә ошаганы өчен э, без бәхетле, э, чөнки без боларның барысын да сезнең өчен эшлибез. Әгәр дә сезнең дә интро өчен кызык фикерләр булса, Мәсәлән, аларны нинди жанрда, нинди киноларга отсылкалар белән ничек төшерергә фикерләр булса, дуслар, языгыз, чөнки без ачык бу сезнең фикерләрегез өчен. Интерлар шәп, көн саен карыйм, кина урынына дигән шулай ук безгә килеп җитте комментарий. Әйе, бәлки берәр көнне без чынлап та полнометражный берәр интер төшерербез. Э, үзем сәләттә сыман шундый рәхәт сезне карау дигән э, комментарий килде шулай ук әдип әлмирдән э, куллар һәм эмоциялар бик зур рәхмәт җәүт абый безнең белән булган өчен сезнең эфирыгызга ничек кунак булып килергә дигән комментарий бар димәк казаннан бер йөз егерме чакрым ераклыкта урнашкан биләр җирлеге һәм безнең биредә кыр уртасында Сәләт Лайф чатыры тора. Килегез, дуслар, әгәр дә сезнең дә ПЦР тестлары булса. Димәк, где взять такую футболку дип язылган. Э, бәлки э, хәзер бу комментарийны, бу сүзләрне безнең продюсер абый да ишетә. Бәлки э, ул бер футболканы бүләк итеп тә безнең тамашачыларга тапшырыр. Ярый, дуслар, комментарийлар күбәйде. Бик зур рәхмәт, актив булыгыз. Ә без дәвам итәбез һәм безнең киләсе рубрика Сәләтле кунак. Һәм бүген бездә кунакта Сәләт активисты Гөлия Гөбәдия Имамова. Сәләтле кунак рубрикасы башлыйбыз. Димәк, сәлам Гөлия Бирбишне ничек хәлләр? Сәлам Тахрабы шәф синең Бик шәп, дөресен генә әйткәндә, мин сине бүген күргәч бик шатландым, чөнки синең белән инде күптән күрешкән юк. Шуңа күрә ә, сөйлә безгә, ничек хәлләр, нәрсә белән шөгыльләнәсең гомумән? Бар да яхшы, минем шәп. Э, мин йөрим инде шунда, тегендә, монда күңел ачып, рәхәтләнеп эшләп, үземнең яраткан шөгыльләремне Ә менә яраткан яраткан шигырьләр дигәндә нинди шигырьләрне яратасың син? Мин яратам фотографиягә төшерергә. Э, миңа бик кызыклы ул. Хәзер менә видеоларны өйрәнә башладым. Менә шундый әйберләр. Э, һәм э, бөтен теге ачык сорауларга кыска иттереп кенә җавап бирергә яратасың шундый шигыльдә бар. Әйе, мин каушый торган кеше бит шуны. Бер дә каушама, чөнки без Сәләт Лайф студиясендә. Бу э, без синең белән дуслар кебек кенә сөйләшәбез, шуңа күрә дуслар кебек сораулар бирәчәкмен сиңа. Мәсәлән, э, сәләттә, менә син бүген кичә килдеңме, бүген килдеңме? Мин кичә килдем спикерлар белән. Ә менә нинди үзгәрешләр күрдең э, форумда? Миңа шоды качелялар, вообще ну шоды миңа алар шундый шәп. Аннары теге төрле төсле, ну менә матурлаганнар инде бик каты. Ә, менә Чатырлар шәп.

Ошыймы?
Әйе, һәм ашханәдә миңа бик ошый. Яхшы, димәк, э, хәзер синең белән шундый сорау бар. Син сәләтә күптән бит инде, яме? Әйе. Э, һәм хәтерләсәм, син э, сәләт КВН лигасында уйнаганыгыз бар сезнең команда белән һәм хәтта сез чемпионнар, ялгышмасам. Булгалады инде, әйе, андый хәлләр. Ә хәзер КВН белән шөгыльләнәсеңме? Юк. Ә синдә булган барлык иҗат хәзер э, кайдан чыгыш таба? Иҗат хәзерме? Фотолар.
Фотоларга телим инде шунда кертеп кертеп карарга, ләкин килеп чыкмый. Кайвакыт телим КВНда уйнарга. КВНда уйнарга. Әйе, ләкин дуслар инде уйныйсы килми аларның дусларының. Картайганмы инде алар?
Белмим, бәлки, ә мин әйтәм, әйдәгез, җыелыйк. Җыелыйк та, кире башлыйк. Әгәр дә беркем дә килмәсә, мин точно киләм, Гөлия. Мин сине бер үзенә калдырмыйм. Һәм инде безнең шундый фишка бар. Монда килгән барлык кунаклар белән без уйныйбыз төрле уеннар. Ух ты, мин яратам уенны. Һәм синең белән дә бер уен уйныйбыз. Бу бераз импровизация форматында булачак. Димәк, син инде сәләттә булганым бар дидең. Әйдаман булган бармы? Әйе.
Алайса, миңа һәм тамашачыларга үзенең беренче тапкыр Әйдаман булган вакытыны искә төшереп, ничек узды, шуның турында безгә сөйләп китәрсеңме? Һәм инде сөйләгән вакытта безнең экранда чыгачак кайбер сүзләр һәм син шул бу сүзләрне әйтеп дәвам итергә тиеш үзеңнең хикәяңне. Килештекме? Әйе, килештек.
Аңлашылдымы?
Димәк, беренче Әйдаман булу турында сөйлибез һәм инде экранда кайвакыт сүзләр чыгачак, без шул сүзләр белән дәвам итәбез. Барысы да җиңел бугай. Ага. Яхшы. Аңа да карай икән. Э, әйе, э, юк, синең камера бу якта. Һәм инде, димәк, дуслар, безнең беренче әйдаманлык турында хикәя Гөлия Гөбәдиядән тыңлыйбыз. Мин беренче тапкыр әйдаман булып 2011 елда килдем. Э, Сәләт Булгарда иде ул. Э, Һәм безнең беренче сүз. Кая соң Дүбершатыр булды анда. Анда шундый күп кешеләр иде. Яшен булды, Дүбершатыр китерде бөтенесен.
Яхшы. Шуннан соң инде мин шаккаттым, курыкмадык, эшне дәвам иттек. Һәм безнең яңа сүз бар экраннарда. Җебек.
Җебекләрне сызып ташладык. Саубулаштык алар белән. Җебекләр белән саубулаштык. Аннарысы нәрсә булды? Аннары без уеннар уйнадык, укыту программалары булды. Программасы инде дәресләр, шулай ук танышулар һәм күгәргән
Әйе, күгәргән. Күгәргән сүзен кулланып дәвам итәргә кирәк безнең хикәяне. Күгәргән тәлинкә дә аш бирделәр миңа. Әйе.
Әйе, шуны. Шаккаттым аннары. Мин әйтәм, э, буталганнардыр инде, ялгышканнар дип. Киттем ашханәгә сөйләшергә. Алар әйтәләр, без барысын да Үзгәртәбез, сезгә бик тәмле ризык бирәбез, диделәр дә һәм тәмләп ашаттылар мине. Мин таш баш кебек хис иттем үземне.
Яхшы, син беләсеңме, э, нәрсә ул таш баш?
Беләм, бик әйбәт яхшы мәгънә. Э, Мин мин дөрес белсәм, ул бер балыкның исеме татар телендә. Ташбаш? Ташбаш, әйе. Ташбаш. Мин кечкенә вакытта балыклар тота идем, әти ташбаш, ташбаш дип әйтә иде. Ташбаш түгел ул. Ташбашны миңа калса әйтәләр, менә кешеләр була бит инде шундый кешеләр. Менә өйрәнергә теләми ул, менә ташбаш син диләр. Яхшы.
Һәм соңгы сүз бар иде безнең анда, кушбаш дигән сүз ялгышмасам. Һәм инде йомгаклыйбыз безнең әйдаманлык турында хикәяне. Һәм миңа кошбаштан ризык бирделәр. Балыкмы ул? Менә шундый сәер әңгәмә, дуслар, Гөлия Гөбәдия белән менә шулай узган. Ә, менә безнең тагын бер сүз бар, әйе, чәнче. Чәнчеп, чәнчеп карадым да шул балыкны, бик тәмле булды, ашадым. Әйе, безнең барлык сорауларга да җаваплар тегеләй булса да, былай да булса, ризыкка ашамлыкка килә Гөлия Гөбәдия белән, чөнки аның кушаматы Гөбәдия, шуңадыр. Э, димәк, бик зур рәхмәт, кызык уен булды бу, Гөлия, һәм инде ахырдан безнең IT-биләр форумында катнашучы сәкешләргә, әйтаманнарга, безне караучы тамашачыларга, бәлки әйтер сүзләрен бардыр, аларның барысында менә бу камерга рәхим итеп сөйләсән. Барыгызга да сәлам тагы бер кат. Э, әлеге форумда шундый кызыклы спикерлар җыелган. Балаларга миңа калса кирәк бөтен э, биргән информацияне укытучылардан менә губка кебек сеңдереп барырга чөнки алар шул хәтле күп сөйлиләр һәм күп информация белән бүлешәләр ә инде килә алмаган кунакларга ой кунакларга дип инде э, сәлләтле кешеләргә сәл кешеләргә кемнәр килә алмады аларга бары тик Телим теләк, Сәләт лайфны карарга һәм рәхәтләнеп мин карап бардым сезне. Биш, дүрт форум буе карап бардым һәм минем бик киләсе килде дә һәм килдем. Бик зур рәхмәт килгән өчен э, Гөлия һәм инде без ахырдан безнең кунакларга тапшырабыз бүләкләр һәм сиңа да бер бүләк бар. Ул шушындый э, значок монда Татарстан Республикасы дип язылган. Мин ышанам кайчан да булса син Татарстан Республикасы президенты булырсың дип. Моңа бүтән беркем дә ышанмый, ләкин мин ышанам, шуңа күрә бу значок синеке. Бик зур рәхмәт, рәхмәт безнең белән булган өчен һәм без синең белән сау булашабыз, дуслар. Шуның белән безнең сәләтле кунак рубрикасы тәмам. Безнең белән бүген сәләт активисты Гөлиапа Имамова иде һәм без алга таба барабыз, дуслар, һәм инде безнең чыгарылышыбыз әкрен генә ахырына якынлаша һәм ахырдан, әлбәттә, без гадәттәгечә сезгә иҗади номер бүләк итәбез. Һәм бүген бездә кунакта Кудра кан аланы директоры Эльвина апа Алимова. Эльвина апа, сәлам. Сәлам, барыгызга да сәлам. Ничек хәлләр, Эльвина апа? Хәлләрем шәп, бик зур рәхмәт. Ә Кудра кан аланының хәлләре ничек? Ой, алар минем пупсикларым. Сәлам, Кудра ханым, мин сезне яратам. Хәлләре шәп аларның. Димәк, Эльвина апа һәм Кудра хан сәлкешләре барлык тамашачылар иҗади номер карыйбыз киттек.

шундый матур тавыш, шундый матур күлмәк, шундый матур син һәм шундый матур көн IT биләр форумында. Һәм шулай ук миңа калса матур чыгарылыш. Бик зур рәхмәт сиңа һәм шундый карама дигән значок бүләк итәм. Бер нәрсәгә дә карамыйча җырларга дәвам ит.